yaya ng'isi mag si pesa to kik mi pesa to kik mi idad e plot no tami pesa to tamo dhano Eh. but gik ma kotimore to dar Eh. dar ma kata ka ing'ise mana chudo kawuono to dar Mm. bwana keke yuki in fact ma to koro gik ma kiyudo Mm. eh, katimore e plot kama idake no Mm. to koro onego owinjore dara dara koro onge gima inyalo losi kata gima iwuoye Mm. iwuoye nade to gigo nicho usewache number one Hey. Eh. Kiyudo ka ng'ato yawo ne demni ok ok ok jaodi, hey. Eh. ng'ato yawo ne demni gate. Demni gate eh. eh. Demni ipo mana ko yero kodonjo e plot ka inu ng'isi ni yawo na dhoot. Mano ng'ama yawo ne. Ng'ano chieng' ne yawo ne adui. Adui bi ng'eni gi koro ka gima lit na adui be no wuok odhi limbe dala. Eh. To adui owacho ne ya. Eh. O avinja vinja ni koro nyiri moko bire ode ni. Eh. Mano ng'a? ng'amo ya ng'amo ya ng'a- ka di- adui nyalo duogo to yawone mano dar kikia. kanyo Dar. sing'iyo ng'iyo moro mofuo namba to Mm. nitie kis ka e plodu kanyo ero kiseyudo nitie nyako moro kanyo en en yo be ni ok odet Mm. to kia ni be en friend ni Ehe. to to en be mojaber e plodu kanyo to be ni en be oonge kata yani en en gi nyako ila midwaro chaba it but ok un kata nudet Eh. To nyako ni okasi ma en birthday ne in mitingo gima na mele kuo idimi nge birthday ge ken ni onyulo dhi om na ka kek. Ken pat pat gi en molwokre go. Gi gimo original mise ganyiewo. Eh. Earphones mane nyiewo ka idwino kumuoda wasi e Luanda. Eh. Gik mo original raimo gere ke ango gere kia power bank ni. Ene ma en go. Ni mana ode. To gima lit ni seche mino tiyo gi kamano no ten gi boyfriend moro lime ga Saturday ko Saturday. Kuro ka kawuono. Ah. Donge donge yana na jala kisema cha. Oh, eboy. Just imagine. nansi itema dacho namba three eh. kajirandu iwinjo ka iwinjo ka jirandu moro ma nigi chwore mm. maximato koro rach ni jirandu moro ma nigi chwore no bwana nobiro iri gi namba moro mama moro eh. Wadake plodu kanyo gi chwore. Eh. Wadake plodu gi chwore. Obiro sa paga ariyo kama odhiambo mera koduong'oni mani mambo. Mokwei ogoni nyaka pole wachni ah takwana tim ang'o yawa. Pole nimekusumbua. E, pole nimekusumbua.
Tu biro gi namba moro mondo iko tas ni konye gi sibi mondo ogoch ne namba no. Mm.
Dar. Idhi maki. Une mu plan e sikepe mar mar chi chi si da dwa dar. Koso chi japuonj ng'eni rwakruoge no be dhieri. Eh, ne en jaket samoro be but ng'e bwana but but but joma chwo gi rwakruok eh. ah kanyo to kik wawuoye. Chwo rwako gima ler moyudno. Moyudno eh. Number 4. Number 4. Kiyudo ka pludu kanyo ng'ato odhi ofwalo lepi, mano to gima ber. Mm, ng'ato nyalo konyo leo ng'ani. Eh, ng'ani en ng'am dhako mm. ma nigi nyithindo mm. ni koro ng'iyo moro dhi obede nikech ing'iyo gi nyithindo imoso nyithinde ni kae to dhi ofwalo lepi to lal gi lepi moko kelo dier otieno koro kiwinjo ka dhot ng'ato duong'o kidhi ing'iyo to yudo lepi kobanie besen to eh. lepi bobiro gi ng'ato eh. Ng'ani odhi eh. okaw chapat moko abich maliet oboyo ni e bath lewni. Eh. Dar. Ah, mano to dar. Mano to rek nitie. Mano to kata na eh, yien dar. Chieng' chamo lemo mo.
Namba abich. Mato mato mato ko wuge wuga mager. Mm. Mato kik dar. Mm. Wug mager ma ka nyalo to kare dar bwana kwane. Mm. Ere kaka iwe pes gi mamit. Iduogo yudo kote dalo. Iwe pes ring'o kata rech. Iwe pes gi mamit ring'o kata rech. Gin mage yer. gima mit ema iwe pesa to iyudo kotedo alot dar mag si wanyer mos ing'e ni ma eh, kataka ng'e ni pok wachudo to kataka bro wan mwalando kaka jonego dar Bana kara duog winyi.